suka eka tindhawu ta ku hambanahambana ni mi xeweta hi vito leri nga le henhla ka mavito hinkwawo vito ra yesu kreste wa nazareta hosi muponisi muhlayisi na mulanguteri wa vutomi bya hina ni pfumeleleni ni nga siya kule ni teka nkarhi lowu ni xeweta na ku khensa maningi eka nkarhi lowu a ni nyikeke wona kusuka eka nongonoko wa sisimuka u vangama Ni tlhela nakambe ni rhandza ku khensa Mahungu ya Misava hi awara ya nhungu. Ni khensa swinene. Ni pfumela ku hinkwako laha mi nga kona mi karhi mi le ku tilunghiseleni tindhawini ta ku hambana-hambana ku ya endlwini ya Xikwembu ku va mi ya gandzela Yehovha, hikuva Xikwembu lexi mina na n'wina hi nga xi amukela evuton'wini bya hina i Xikwembu lexi faneriwaka hi ku gandzela. I Xikwembu lexi faneriwaka ku tlakusiwa. Ni nga si za ni teka nkarhi, ni pfumeleleni hi ya eRitweni ra Xikwembu. A hi yeneni swin'we ku ya eka buku ya Yohana chapter 2 ku sukela eka verse 1. Ni lava hi ya eka buku ya Yohana chapter 2 ku sukela eka verse 1. Yi ri hi siku ra vunharhu nkhuvo wa vukati wu va kona eka Galeliya, kutani Mana wa Yesu a ri kona. Ni lava mi yi tsala la mi andalayina la yi nge Mana wa Yesu a ri kona. Yi ri, Yesu na yena a rhambiwile enkhubyeni ni vadyondzisiwa va yena. Ku te loko vhinyo yi herile, mana wa Yesu a ku eka yena, A va ha ri na vhinyo. Yesu a ku eka yena, Wansati, Mhaka ya mina na wena hi yihi xana? Nkarhi wa mina a wu se fika. Mana wa yena a ku eka malandza, Endlani hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona. Kutani swikhuwana swa ntlhanu na xin'we a swi ri kona, leswi Vayuda a va hlambela eka swona, xin'wana ni xin'wana xi enela mimpimo mimbirhi kumbe minharhu, Yesu a ku ka vona, Tanani, swikhuwana leswi, tatani swikhuwana leswi hi mati. Kutani va chela swi tala. A ku eka vona, Kanani sweswi, mi yisa eka mufambisi wa nkhuvo. Kutani va yisa. Kuteloko mufambisi wa nkhuvo a nantswile mati lamo lama hundzukeke vhinyo, kambe a nga tivi hi laha ya humaka kona, swi tiviwa hi malandza ntsena lama nga kelela mati. A va vitana muteki, a ku eka yena, Munhu un'wana na un'wana u rhanga a humesa vhinyo leyo nandziha, kutani loko va nwile, ku ta ku tisiwa leyi nga nandzihiki ngopfu. Kambe wena u hlayisile vhinyo leyo nandziha ku fika sweswi a ku katekisiwe rito ra xikwembu namuntlha ni rhandza ku va hi ya hi ya vulavula ehansi ka nhlokomhaka leyi nge u nge u nge khomisiwi tingana u nge khomisiwi tingana lexi i xikhongelo xa mina lexi ni khongelaka un'wana na un'wanyani loyi a yingiseleke xikwembu ku rhandza ka xona i ku va wena u nga khomisiwi tingana bibele loko hi hlaya eka buku ya pisalema yi ri un'wana na un'wana loyi a tlakuselaka matihlo ya yena ka xikwembu xikandza xa yena xa vangama futhi a nga khomisiwi hi tingana ni lava hi twisisa laha ku ya hi buku leyi hi nga yi hlaya hi vona vanhu va ku hambanahambana Loko mo yi languta kahle yi vulavula hi vanhu va tsevu lava yi va hlayaku mara ni ta languta ku namuntlha ku ya hi nkarhi hi nga khumba vangani wo sungula loyi hi n'wi vonaku eka bibele namuntlha i mana wa yesu bibele yi ri a nkhuveni ka a nkhubyeni lowu a ku rhambiwile mana wa yesu a swi ri na nkoka ku va mana wa yesu a ri kona ni pfumeleleni ni mi vutisa xivutiso lexi, Xana i mani loyi mi n'wi rhambeke evuton'wini bya n'wina? Xana i vamani lava va nga kona evuton'wini bya bya n'wina? Vo tala hi tikuma hi rhamba vanhu kumbe hi pfumelela vanhu evuton'wini bya hina lava va nga hi pfuniki, lava va nga hi akiki, lava futhi nkarhi wun'wanyani va tlhelaku va hi hleka. bibele ya hi vu- ya hi byela yi ri mana wa yesu a ri kona twisisani laha vanhu lava va nga kona vanghana lava wena lava nga kona exi- laha u nga kona va hi byela leswaku vumundzuku bya wena byi ta va njhani loko u lava ku tiva ku vumundzuku bya wena byi ta va bya njhani languta ku xana vanhu lava va nga kona evuton'wini bya wena i vamani loko hi languta laha hi nga hlaya kona hi vona n'wansati loyi a nga tlakuka a languta ku xana i yini leswi nga fambiki kahle la nkhubyeni a va ri kona van'wani kambe a va nga vileli ku i yini leswi tirhaka kumbe swi nga tirhiki kambe n'wansati loyi a tlakuka a ya a ya vutisa ku xana vhinyo ya ha ri konake twisisani a hi vinyi va nkhuvo va nga vona leswaku vhinyo yi herile i mana wa yesu loyi a ri na mbilu ya ku lava ku vona swilo swi tirha swilo swi saseka swilo swi famba kahle yena a ri na mbilu leyi a yi nga lavi va khoma hi tingana leyi nga endla ku a yima a vutisa ku xana vhinyo ya ha ri kona ke bibele yi hi byela ku u te loko a lavisisa a kuma ku vhinyo yi herile le muyingiseri wa mina mana wa yesu u na nkoka evuton'wini bya wena swa laveka ku va na vanhu evuton'wini bya wena lava vilelaka hi ku humelela ka wena lava va tiyimiselaka ku va va vona wena u humelela ku na vanhu ku fanele ku va na vanhu evuton'wini bya wena n'wansati loyi loko ku ve siku rin'wanyani nuna wa wena ku na lomu a nga fika a wa koho kumbe ku fika kun'wanyani a tikuma a endle leswi a fane a nga swi endlangi loko u twa ku vava u tiva ku ri ku na mana wa yesu loyi u nga tsutsumelaku ka yena u fika u rila futhi loko u n'wi byela ta mbilu ta ta mbilu ya wena a nga humi a handle a byela vanhu ku ri xana ku humelela yini evuton'wini bya wena ni vulavula hi munhu loyi a nga ta ka a nga suki a ya tsala timhaka ta wena ka facebook kumbe a tsala timhaka ta yena ka xitatus xa yena xa whatsapp munhu loyi a nga ku a nga ta ku teka a ku phutsela a phutsela ta muti wa wena Ni vulavula hi munhu loyi wena tanihi tatana loko u lahlekele hi bindzu ra wena munhu loyi a nga ta suka a nga ta kha a nga ku hleki kambe a nga ta ku tshinelela a ku n'wana mhani miliyoni hi leyi ni ri vonile ku bindzu ra wena ri wile teka u ya pfuka hambiloko a nga ku nyiki miliyoni hambi o ku nyika 50000 kumbe a ku nyika 100000 a ku n'wana mhani bindzu ra wehe hi leri ni ri vonile ri wile teka u ya pfuka loko a heta a nga tlheli a byeletela vanhu kambe a ku pfuna ku va u yima Loko ni vulavula hi vamana wa Yesu, ni vulavula hi vanhu lava va ti a nga ta tiva leswaku wena a wu swi koti ku hakelela n'wana xikolweni hi ku mpfhuka covid yi sungula a wa ha ri na ntirho kambe a ti byela ku ni ta teka n'wana wa wena hi voko ni n'wi yisa xikolweni ni vulavula hi vanhu lava va kotaka ku va va phutsela vutingana leti nala a lavaka ku ti tisa evuton'wini bya wena Wun'wana na wun'wanyana evuton'wini u fanele a va na vanhu lava va nga na mbilu ya ku fana na mana wa Yesu. Xana i vamani lava va nga na wena? Twisisani laha, loko mo vona munhu a humelela evuton'wini, tivani leswaku i mhaka ya ku ku va na vanhu lava va nga kona, vanhu lava va n'wi phutselaka, vanhu lava va n'wi tlakusaka. Un'wana na un'wanyana evuton'wini u fanele a va na munhu, vanhu lava va n'wi tlakusaka. Twisisani laha, lexi xi endlaka leswaku munhu a va na vanhu lava kotaka ku n'wi yimela, lava va kotaka ku n'wi lwela loko a nga koti ku n'wi lwela, lava va kotaka ku n'wi khongelela loko a nga koti ku tikhongelela yena yexe, i ku va munhu yena n'winyi a ti dyondzisile ku va evuton'wini bya vanhu van'wanyana a va munhu loyi a tivekaka hi ku pfuna van'wana loko na wena wa ti dyondzisa ku na mina ni ta va mana wa ni ta fana na mana wa yesu evuton'wini bya un'wana loko ni vona un'wana a pfumala xo karhi ni nga ka ni nga n'wi hleki kambe ni ta n'wi tlakusa ni ta pfuna ndyangu wa yena wu tlakuka ni ta pfuna vana va yena va humelela ni ta pfuna un'wanyani loyi a tsandzekaka ku ti hakelela xibedhlele ku va a kota ku xibedhlele ni hakela a horisiwa futhi ni nga vuyi ni byela vanhu kambe ni n'wi phutsela loko ho dyondza ku phutsela vanhu na hina hi siku ra nkhuvo wa hina xikwembu xi ta hi rhumela vanhu lava nga ta hi phutsela ku loko vhinyo yi herile ku va na vanhu lava hi phutselaka i vamana wa yesu valavo loko hi ya mahlweni hi karhi hi hlaya bibele yi hi byela nakambe yi hi byela hi yesu yi ri enkhubyeni lowu a ku rhambiwe yesu enkhubyeni lowu a ku rhambiwe yesu muyingiseri wa mina vutomi loko munhu a nga ri na yesu a byi hanyeki vutomi loko munhu a nga ri na yesu bya tika loko munhu a hanya a nga ri na yesu vutomi bya yena byi tala hi tingana ni pfumela na ku twisisa ku loko yesu a nga ri kona loko yesu a nga va ngi kona enkhubyeni lowu nkhubyo lowu i ngi wu sungule kahle kambe wu hele hi xitori xa ku vava i ngi wu hele vanhu va fambe va ya tsala ka ti-facebook kumbe va ya tsala tindhawini ta ku hambanahambana va hleka va ku u yi rhambile ku va hi ta kambe a nga ri na na vhinyo ya ku va a hi nyika va rivala ku Vhinyo a yi ri kona yi lo hela, hikuva i ntumbuluko wa vanhu wolowo. Vanhu va rivala leswinene leswi u sunguleke ha swona. Kambe ni khensa Xikwembu, hikuva vatekani lava loko va sungula va rhambe Yesu ku va a va kona, leswi nga pfuna ku va a ta susa tingana ta vona. Muyingiseri wa mina, u nga pfumeli ku hanya vutomi u nga n'wi rhambangi Yesu. u nga pfumeli ku aka vukati u nga n'wi rhambangi yesu u nga pfumeli ku va na bindzu leri nga n'wi rhambangiki yesu u nga pfumeli ku va na vana lava va nga n'wi rhambangiki yesu hikuva ntiyiso hi lowu muyingiseri wa mina hi le ku hanyeni ka masiku ya mahetelelo leswi swi humelelaka emisaveni swi endla leswaku mina na n'wina hi swi vona leswaku ku vuya ka yesu a ka ha ri kule hi leswi munhu u fanele a hlayisa mbilu ya yena a hlayisa vuxaka na bya yena na xikwembu loko ku ve wena u ponisiwile u n'wi amukerile yesu tanihi hosi ni muponisi endlisisa leswaku u hlayisa vuxaka bya wena u endlisisa leswaku vuxaka bya wena na yesu byi va lebyinene byi va lebyi amukelekaka eka xikwembu u nga pfumeleli vanhu va ku khunguvanyisa u tshama u khome vanhu hi timbilu u nga pfumeleli ku va mbilu ya wena yi tshama yi tele hi ku kwata u tsandzeka ku rivalela vanhu hi ku yesu a nga vuya siku rin'wana na rin'wana xivutiso lexi ni lava ku vutisa xona namuntlha i ku loko yesu o vuya namuntlha u ta mi kuma mbilu ya n'wina yi ri redi ku n'wi amukelaka ni pfumela ku yesu loko a nga vangi kona i ngi tingana ti landzelele nkhuvo lowu kambe hikuva va n'wi rhambile a endla leswaku ku nga vi na tingana vanhu va vunharhu lava hi va vonaka va ri kona enkhubyeni bibele yi vulavula hi malandza kumbe vatirheli lava a va ri kona va nga pfuna ku ka mati va tata va tata makhuwana lamaya a hi languteni kahle mhaka leyi bibele yi hi byela leswaku vatekani vatekani vambirhi a va nga swi tivi na ku vhinyo yi herile a va ti tshamele le mahlweni le va karhi va ri ku tiphineni hi nkhuvo wa vona kambe loko va karhi va tshamile hikuva yesu a ri kona hikuva mana wa yesu a ri kona yesu a endla ndlela ya ku va ku va na vanhu lava va sikimaku va tsutsumatsutsuma va endla leswaku ntirho wa vona wu hetiseka ni pfumela ku vanhu lava va nga tinyiketela ku tirha laha a ku ri nkarhi wa vona wa ku tshovela o oh, xikwembu xa matimba hinkwawo u kahle ni pfumela ku u kona la nga ni yingisela loyi a nge mfundhisi mina i khale ni karhi ni endlela van'wanyana leswinene ni karhi ni hakelela van'wanyana ni yisa vana va vona swikolweni ni karhi ni va pfuna hi tindlela ta ku hambanahambana mara swi endla onge va ni rivarile kambe ni tana rito ra xikwembu namuntlha ni ri xikwembu a xi rivali ri ri tani rito ra xikwembu ri ri xikwembu a xi rivali mitirho leyinene leyi hi endlelaka van'wanyana hi siku ra ntshovelo mi ta tshovela loko siku ra ntshovelo ri fika na n'wina mi ta tshama tanihi vatekani lava ve va tshama nga tshama hansi mi tikuma mi tshamile mi nga swi tivi na leswaku ku na leswi onhakeke hikuva xikwembu xi ta va xi karhi xi pfuxe vanhu lava va nga ta endla leswaku tingana ti suka evuton'wini bya n'wina ni pfumela ku xikwembu xi ta va xi karhi xi tirhisa na tintsumi leswaku ti tsutsuma ti ya hansi na le henhla ti karhi ti kelela mati leswaku vutomi bya n'wina byi nga vi na tingana ni kombela ku ya mi khongelela loko ni nga se ni nga ni nga se pfala xikwembu xa mina xikwembu xa tshembeka xikwembu xa kahle xikwembu xa ku saseka a ni swi tivi ku ri i mani la nga ni yingisela kambe na swi tiva ku ri u kona loyi a nga yingisela hi mbilu ya yena hinkwayo loyi a nge ya mina mhaka yi na na tingana kambe xikwembu ni rhamba wena xikarhi ka xiyimo xelexo va pfune hosi yanga nghenelela u cinca xiyimo hi vito ra matimba ra yesu ni khongerile amen amen hi khensile swinene